Salam eme, Daja ha, bu gün sizler bilen bilelikde HSK dördüň onunjy temaň grammatikasyny geçýäs. Onda başlaýlyň. Birinji grammatikamyz bugo. Bugo grammatikasy esasy manysy näme? Ýöne, emma, weli, garşylyk bildirýän söz. manysy ýene-de aýdyp geçsek, ýöne, emma, welin, garşylykly bildirýän söz. Gysgaça, goşmaça maglumat berýän söz, söz başyda ýa-da jümlede. Nota bene. Belläp goýuň diýjek bolýanym-da bärde, bu gwo köplenç gündelik gepleşik dilinde ulanýar, kş bilen meňzeş ulanylyşy. Ýagny Bugo köplenç gepleşik dili dolanýar. Hytaýyň e, gepleşik dilinde köplenç ulanýar. Kş bilen meňzeş. Ulanylyşy garşylykly garşylyk bildirýär. Jümle bir goşmak bugo goşmak jümle iki we ýöne emma. Mysallar. Ta hen nuli bugo çyňji bu taý hao. Ol köp zähmet çekýär, ýöne netijesi gowy däl. Göreňizde? Ýöne. Bärde-de ýöne bugwa çyňji bu taýha. Ýöne neçe ses goda. Wo şaň çü bugwa meý şijen. Men gitmek isleýärin, ýöne wagtym ýok. Ýöne wagtym ýok. Men gitmek isleýärin, ýöne wagtym ýok. Bular Hytaýyň köçe dilinde gepleşende, ýagny gepleşik dilde. Gysgaça, gysgaça goşmaça maglumat berýär. Serediň, gysgaça goşmaça maglumat beri. Käbir ýagdaýlarda jümle başynda gysgaça goşmaça maglumat beri. Gysgaça goşmaça maglumat beri. Şonuň bilen gysgaça aýdanymyzda, mysal, bu guwa jyşy oda çeýi, emma bu diňe meniň teklibim. Emma bu diňe meniň teklifim diýip bir zat aýdýan, emma bu meniň teklifim diýip şolar ýalda. Bu diňe meniň teklifim diýip şolar. Indi şurada danşy bilen bu gona aýdyp geçeýin. Ýekeje mun danşy bilen bu gona seredip danşy bu gona. bölüm serediň danşy manasy ýöne emma bugua manasy ýöne emma gysgaça goşmaça maglumat dil görnüş resmi ýazuw kyşy resmi ýazuw a danşy kyşa çalşgyrt danşy resmi ýazuw gündelik gepleşik gepleşik dili jümle başynda näçe ulanylmaýar näçe ulanylmaýar danşy Bugua ulanyp bolýar. Jümle başynda ulanyp bolýar. Üstünlik, format, kontrast, resmi jümleler. Bugua ýumşak, e, has ýumşak kişilikçe stil goşmaça maglumat üçin hem. E, indi Senada köplenç ýalňyşlyklar, aýtyp geçeýin, bugwa diýmek bilen ýazuw dilinde çeklendirmeni göz öňünde tutmaly. Danşy has resmi we resmi hatlarda ulanýar. Danşy has resmi we resmi hatlarda ulanýar. Ýadyňyzda goýuň. Bugwa o haýşy, o haýşy toňy, gysgaça düşünje, ýörite ýagdaý. dogry wariant saýlaň. Serediň. Dogry wariant saýlaň bärde. Test. Hmm, görýäňizde, muny dogry wariant saýlaň, işläň. Munda da boşlugy dolduryň. Bu gowy ýadyňyzda galsyn, şu testde mökman işläň. Kıskaça bugwa bilen Dan şunam aýtyp geçdim we içindeki şamba. Eger düşünmeseňiz meň hiç adym höküm man da baýt ediň men size elimden geldigiçe wagtynda düşündirmäne hereket etýän. Wideodanam gaty gowy düşündirip berýän. Men aýtyp geçeýin öňünden wideoda geplämde höküm man aljyryn näçe wideo düşse öňçe aljyra aljyramagym ba. Indi Çüýşi grammatikasy. Çüýşi hakykatdan-da, hakyky, aslynda, rastdan, ýagny hakyky diýmekde, bir zadyň çyn, anyk we hakykydygyny görkezýär. Bir zadyň çyn we anyk hakykydygyny görkezýär. Köplenç tassyklama ýa-da netije üçin ulanylýar. Ulanyşy. Eý, söz bilen tassyklama bermek, ýagny çüýşi goşmak sypat fil. Hakyky rastdan diýip özbekçe ýazyp görüp durun. Hakyky şo hakykyda manyda ulanýar. Ta çüýşi hynnuly. O hakykatda hem köp zähmet çekýär. Eger ol hakykatdan hem köp zähmet çeker diýmek isleseňiz, çüýeşir ulanýyňyz. Jiben şu, jiben şu çüýeşir hany hao. Bu kitap rassan gowy. Bu kitap hakykatdan hem gowy. Hakykatdan hem bu gowy, gowy kitap diýmek. Ine. Jiben şu Çwýežyhynha, bu kitap hakykatdan hem gowy. Fil fil bilen netijäni görkezmek. Ýagny fil bilen netijäni görkezmek bir işiň hakykatdan hem amala aşyrylýandygyny görkezýär. Mysal, Ta çýeşi banşyň la renwu ol hakykatdan hem wezipeni yerine getirdi. Rastdan bir yani özbekçe yazanım bu. Hakykatdan hem wezipeni yerine getirdi. Ee, indi sonra retorik kontekst kä wagt bir soraga jogap hökmünde hakykatdan manyda ulunýar. Mysal, Niç ýöşet zoluma sen hakykatdanam etdiňmi diýiň eý men bir zat döwüp goýdum diýen ýa-da bir zady ýalňyş eden eý sen hakykatdanam etdiňmi diýip ýa bir zat ýalňyş edende-de bir hile edip sen hakykatdanam etdiňmi diýip indi bärde gysgaça aýdaýyn signalda çykýan möhüm düzgünleri çüşi köplenç sypat fiil öňünde ulanýar jümlede tassyklama nygtama üçin Çüýşi goşmak, verb, goşmak sypat we dažer verb näme şu iňlisçesi ýadymdan çykdy. Ny rastdan, hakykatdan şu hakykatdan-da şu rastdan ýene-de şu özbekçäni aýdyp gördüm başlarsyňyz. Gysgaça çüýşi hakykatdan-da hakyky ulanyşy tassyklama bermek netije görkezmek sorak retorik manyda. Çüýşi şo şo ýere çenli manylary grammatikasy indi bärde test gökitdim özüňiz üçin ne boşlugy dolduruň abc-ni saýlaň indi zaý kanlay myň manysy Zaýka a görä, a görä, toçka toçkada ýaly görünýä pikirinde ne manylary belläp goýuň. Bir zadyň bir adamyň pikirini ýa-da garaýşyna görä nädip görünýändigini görkezýär. Bir zadyň bir adamyň pikirini ýa-da garaýşyna görä nädip görünýändigini görkezýär. Formul ýa-da gepleşik dillerde ulanýar. Zäk goşmak adam, azek üçin adam, topar, goşmak kallaý, a görä pikirinde. Görýäňizmi? Jümle başynda ýa-da içinde ulanýar. Köplenç pikir, garaýyş bildirmek üçin. Jümleň başynda ýa-da içinde ulanýar. Köplenç pikir, garaýyş bildirmek üçin. Gurluş, za, n, ny, kanla jümle, na, görä jümle, mysal gurluş. Meniň pikrimçe ol gowy iş etdi. Za, wo, kanla, ta, zuo, da, hn, hao. Meň pikrimçe ol gowy iş etdi. Za, wo, kanla, ji, ge, fang, fang, an, gn, hao. Meň pikrimçe bu çözgüç has gowy. Zaýkallaý. Meň pikirimce ýaňy ýokarda siz göreňizdem e göre, meň pikirime göre, meň pikirimde, ýa-da pikirinde, göre, meň pikirimçe ýa-da pikirime göre. Zaýalawşykallaý. Tahynuly. Mugallymyň pikirine görä, ol örän zähmetkeş. Kimiň pikirine görä, mugallymyň pikirine görä, şonda zaýa goşmak, adam we kanlar we ýaňky ýaly aýt ýokarda aýdyp geçen ýaly. Meň pikirimçe, seň pikiriňçe, mugallymyň pikirinçe, şolar ýaly. We hemmeleriň pikiriçe, zaýa daýja, kanlaýja, götjüdiň, hyn, Hyn Hylly, Hemmeleriň pikirine görä, bu karar örän düşündirilişli. Kimiň pikiriçe, hemmäň pikiriçe, Zaý we Adam we şolar ýaly. Indi Senada köp çykýan düzgünler. Zaý, Adam, Kallaý pikir, garaýyş bildirýär. Şo ýerini hökman belläp goýuň. Köplenç bilen jümle başynda bölünýär. Köplenç jyňşy resmi we gepleşik dili üçin ulanylýar. Gysgaça Zaikanlai, a görä, pikrine görä, ýene-de aýdyp geçeýin, a görä, kimiň pikrine görä, meň pikrime görä, meň pikrime görä ýa-da meň pikirimçe diýen manyda. Gowy edip ýatlap goýuň. Meň pikirimçe ýa-da pikrime görä. Şonda zaýdan soň adam goýýaňyz. Gurluş ýaňky aýtşym ýaly zaý ýeke jüm zaýny kalaý jümle. Mysal gaýtalanmasy meň pikirimçe onuň teklibi gowy. E, ekspertleriň pikirine görä bu usul täsirli. Hadi.

Ine, haýsy dogry ABC ýokardakylar ýaly. Hökman şuny belläň, e, işläň. Siz üçin gaty aňsat bolsa-da hökman şuny işläň. Sebäbi gaty ýadyňyzda galdyrmana kömek etýär. Şonuň üçin goýdum. Munda dogry ýa-da ýalňyş şony belläň, dogry ýa-da ýalňyş, haýsy dogry, haýsy ýalňyş. Indi ýoý ýoýyny geçeli.